Helo, Rhys Baron sy'n ma. Gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Uh, heddi ni'n mynd i fod yn gwneud dwdl bach o'r enw croeso i'n hysgol, sy'n mynd i ganwys plant ysgol, a um, y geiriau croeso i'n hysgol. A yn amlwg mae croeso i chi wedyn um, roi dillad am eich ysgol chi ar yym y plant wedyn o ran y lliwiau ac yn y blaen. Yym ie so gobeithio wnewch chi fwynhau. Peth cyntaf sy isie ni wneud yw esbonio ma' isie'r dudalen ar ei thraws a byddwn ni'n rhoi pump disgybl i gyd. Felly os wnewn ni ddechrau gyda'r disgybl canol, na gyd sy isie ni fanna yw i gwpan yng nghanol y dudalen a wedyn ma' ishe chi allu ffitio Dau arall yr ochr yna. A dau yr ochr yna. Dyw e ddim yn ei lot o wahaniaeth os oes un yn bach yn uwch na'r llall, um, ond os ydyn nhw'n weddol o gyfartal, um, wneith e bywyd yn haws. Felly, i gael pawb yn wahanol, ni'n mynd i wneud styles gwallt pob un ychydig yn wahanol i'w gilydd. Felly wrth i fi fynd ar draws nawr, chi'n gallu gweld ma' un neu ddau batrwm bach gwahanol yn gwneud gwahaniaeth i'r gwallt. Felly o fan'na, d- yn amlwg does dim rhaid i chi gopïo'r un steil gwallt o beth dwi wedi rhoi lawr, ond mae hwnna'n rhoi dechrau da i ni um, o ran y steils gwallt. Felly, yr un cyntaf, ni'n mynd i fynd o gwmpas ffordd 'na, felly chi'n sylwi dwi'n dechrau chydig bach i lawr o waelod yn i gwpan ni. Dwi'n mynd i roi bobls i mewn, mae rhai bobl yn y clusty yn nhw'n bobls i roi yna, oherwydd dwi'n mynd i roi cynffon fach fyna a cynffon fach fyna hefyd. Felly dyna y gwallt ar gyfer y person cyntaf. Ar gyfer yr ail, ni'n mynd i ddod lawr mewn gwallt hir. Ar gyfer y trydydd, ni'n jyst yn mynd i ddod o gwmpas fel yna, bron yn bod fel rhyw fath o hanner cylch bach. Ar gyfer y nesaf, Ni'n mynd rownd fel cwmwl bron a bod a rhoi rhyw fath o bob bach ar y top. A wedyn gyda'r un yma, bach yn fwy aniben felly. Jyst bod chi'n mynd o gwmpas mewn rhyw fath o hanner cylch. ond yn amlwg yn rhoi yym ryw fath o batrwm nôl a mlaen neu zig-zag i mewn. Felly mae gen i 1, 2, 3, 4, 5. Dyw e ddim yn ei gwahaniaeth os oes un neu ddau yn agosach i'w gilydd na'r lleill um, o gwbl, ond triwch gael rhyw fath o um, bellter eitha cyfartal rhwngddyn nhw. Nesa, ni'n mynd i fynd am y gwddwgau. Felly, does dim eisiau goddogau enfawr, fi'n credu un o'r camgymeriadau mwyaf mae um, plant yn ei weithio yw rhoi goddogau sy'n ychydig bach yn rhy hir, mae'n edrych bach yn rhyfedd. Um, Sym eisiau goddogau rhy hir. Gewch chi gair ein ei ffyrdd wedyn yn barod ar gyfer y coleri. A coleri fel arfer, dwi'n mynd i fynd am um, rhyw fath o grysau polo o gwrs y tŷ. Felly dwi'n mynd mas ychydig ar y ddau. Dwi wedyn yn neud rhywbeth o gwarter celch a wedyn llinell syth. Wedyn llinell syth a cwarter celch. Felly na i'n ei eto, cwarter celch, syth, syth, cwarter celch. A wedyn ni'n neud yr un peth ar gyfer pob un ohonyn nhw. A gobeithio ar y diwedd, Bydd pawb yn edrych yn weddol debyg o ran y coleri. Reit, y rhan nesaf byddwn ni'n dweud yw'r un mwyaf pwysig. Os fan hyn nawr, maen nhw mor agos i gilydd, mae un yn mynd i edrych fel sy'n nhw'n mynd i fod ychydig bach o flaen y llall. Felly, feddyliwch am y sgwyddo pobl. Dwi'n dod lawr. Mae'r person yma yn y blaen. Mae'r person yma hefyd yn mynd i fod ar y blaen. Felly cofiwch roi ysgwyddau iddyn nhw, peidiwch jyst dod yn syth lawr, neu mae yn mynd i edrych ychydig yn rhyfedd. Felly dyma'r ddau berson sydd ar y blaen gyda ni. Y bobl tu ôl wedyn, mae dal eisiau yr ysgwyddau arnyn nhw, ond falle bod nhw'n cuddio chydig tu ôl y rhai eraill. A yn amlwg, y ddau ar y, y ddau ben, mae eisiau bod dynu y fraich yn dod am i lawr gyda nhw. Hwn yw'ch cyfle chi ar gyfer y person yma, neu lle i fynd ar gwallt yr holl ffordd lawr fel bod yn cuddio tu ôl uh, i'w chefn i, neu fe allwch chi yn syml iawn wneud rhywbeth bach fel ei gael o gwallt bach yn fyrach. A wedyn i orffen y rhan hyn lan, na gyd sy'n eisiau gwneud, newch eisiau bod chi wedi dod lawr ar breichiau hyn digon. Ond y gyd sy'n eisiau wneud wedyn yw mynd ar draws i wneud yn siŵr bod ni wedi cysylltu yr holl ffordd o fyna i fyna. Os oes unrhyw fylchau gyda chi, dewch ar hein i lawr. Okay? Beth bynnag i chi wneud, peidiwch mynd yn rhy agos lan. Ni eisiau bod digon o le gyda ni mewn fan hyn i rhoi yn llythrenau ni. Felly os yw'r linell yna chydig yn rych e lan a yn agos iawn i'r coleri, ni'n mynd i fod mewn problem yn hwyrach mlaen. Reit te, nesa, ni'n mynd i fod yn ysgrifennu croeso i'n hysgol ar draws y siwmperi neu ar draws yr, um, y crysau, mae'n dibynnu fel chi'n edrych yn nhw. Dwi'n edrych yn nhw fel crysau, so yr unig ddarn o'r crysau chi'n gweld yw um, y coleri, a wedyn y gwaelod rhain yw'r siwmperi. Fi'n gwybod bod sawl ysgol felly gyda um, coleri neu crysau gwahanol liw i'r siwmper, sy'n mynd i wneud y e bach yn eisach pan chi ddod i lliwio nhw mewn. Os oes da chi fel ysgol yr un lliw siwmper a beth yw'ch cris chi, wel, byddwch chi'n lliwio nhw yr un peth. Ond fel fi wastad yn gweud, pan ydych chi'n lliwio, enwedig pan chi'n gweld y gwaith peint ydyn gwneud, um, defnyddiwch, os ydych chi, um, shades bach gwahanol o'r un lliw. Felly, er enghraifft, os gyda chi siamperi gwyrdd, peidiwch defnyddio un math o wyrdd, triwch ddefnyddio amrywiaeth o doi neu dri neu felly pedwar gwahanol wyrdd os chi'n gallu. Hyd yn oed os nad yw e yn union y shed cywir i'ch um, siwmper ysgol chi neu be bynnag, mae fe dal yn mynd i edrych yn fwy diddorol na lliwio popeth yr un lliw. Iawn te, so, ar gyfer croeso, mae eisiau ni i edrych ar yr un cynta, y siwmper cynta yma, a ni'n mynd i ffitio un bocs a yr. Felly mae un bocs a yr, mae hwnna wedyn wedi creu ein trydydd bocs i ni hefyd. Felly i ffitio cy, yn y bocs cynta i ni wneud hwnna. Mae yr yn aros ble mae fe, a i wneud yr o, na gyd sy'n eisiau arno ni yw i roi cilch yn y bocs na. Person nesaf, ni eisiau rhannu hwn mewn i dri bocs hefyd, felly dwy linell yn dod lawr, fel bod nhw'n weddol o hafal o ran maint. Dwi e ddim yn gwneud lot fawr o wahaniaeth ymhle yma nhw. E sy'n nesaf, felly i wneud yr E, 'y ni'n mynd ar draws a ni'n mynd ar draws eto i gael yr ys yn y bocs canol, dechrau off fel 'y ni wedi gyda'r e, ond wedyn 'y ni'n mynd ar y gwaelod ar y chwith, a wedyn yr o eto i orffen bant. ma' gyda ni'n cylch. Felly ma' gyda ni croeso yn barod a ni dim ond wedi cyrraedd diwedd yr ail berson. Nesa ni'n mynd i fynd mlaen i un, felly y person canol, ni eisiau rhannu hwn yn ei hanner. Ni'n mynd i gael collnod bach mewn fyna, felly peidiwch lliwio hwnna mewn, mae eisiau darn bach yna ar gyfer collnod. Ar gyfer yr i dot, ni'n mynd i wneud Y dot fel prif lythyren, felly bocs bach ar y ddau ochr fel sydd gyda fi fan hyn, a wedyn yn yn dod lan o'r gwaelod fel yna. Croeso un. A mae hwnna'n gadael hysgol. Mae bach o dreigliad gyda ni, felly croes, croeso un hysgol. Person mwyaf gyda ni eto, felly tri bocs yn eitha rhwydd fan hyn. Felly ni'n mynd i ddod lawr dwywaith fel mae'n digwydd, mae'n rhai yn gweithio eitha da yn dod lawr o pwynt y coleri, ond does dim rhaid i chi roi e fanna. Um, I gael yr hy. Ni'n mynd i ddod lawr o'r top, a wedyn ni'n dod lan o'r gweilad hefyd. I gael yr y, Ni'n dod lawr eto fel wnaethon ni gyda'r hy. A wedyn ar draws o'r ochr chwith. A wedyn ys, ni wedi cael ys yn barod. Newch chi'n siŵr bod chi'n dechrau ar yr ochr cywir. Felly top ar y dde, gweilod ar y chwith. Mae dyn ni hys, a wedyn mae dyn ni gol ar ôl. Felly, jyst ar gyfer hwn, unwaith 'to bydd eisiau tri bocs yno ni. Os am ba bynnag reswm bod chi ffeili ffitio tri bocs, felly bod eisiau chi wneud ysgwydd bach ychwanegol fan hyn um, i ffitio fe mewn. G. Ni'n mynd i'r ochr dde, a ni'n rhoi'n G i mewn. O arall, mae'r llythrennau yn yr un hyn yn ddigon rwydd i fod yn deg, a'r un L, ni'n mynd i golli chydig bach o gornel top ysgwydd y person ola. Um, newch chi siw bod e'n edrych fel L, os yn edrych gormod fel C, dewch lawr mwy o'r top. A dyna ni, mae gyda ni croeso i'n hysgol. Byddai ffordd gyda chi yn amlwg i um, wneud hwn fel yym yn fwy personol i'ch ysgol chi trwy naill ai rhoi fwy o liwiau addas i mewn fel wedes i gallwch chi ychwanegu logo'r ysgol falle yn y cefndir yym 'sa chi isie wneud rhywbeth dwyieithog gallech chi fod yn gwneud union yr un peth yym ond ychwanegu streipen arall ar draws y gwaelod a rhoi 'welcome to our school'. i lawr ar draws y gwaelod hefyd. Bydde hwnna'n ffordd dda i wneud e. Um, sa chi eisiau bod yn glyfar tu hwnt, fe allwch chi gael gwared o'r hy a sgrifennu croeso i ysgol. Felly byddwn ni'n cael gwared o'r hy a byddwn ni'n cael gwared o'r yn wedyn. So falle rhoi'r i yn fawr ar gyfer un bocs mawr ar gyfer y person canol, Yn lle rhannu hwn mewn i dri, rhannwch e'n ddoe, fel bod gyda chi y, ys fan hyn, a wedyn gol fanna, so bydd rhaid i chi croeso i ysgol, a wedyn beth gallwch chi fod yn gwneud, ychwanegu'r streip yna ar y gweilod, yn lle dweud welcome to our school, gallwch chi fod yn rhoi croeso i ysgol, a wedyn enwi'ch ysgol chi ar draws y gweilod, bydd hwnna'n eitha cwl hefyd. Yym fel popeth, bydde fe'n grêt gweld eich gwaith chi, felly os ydych chi'n digwydd bod yn gwneud hwn adre neu yn yr ysgol, yy gofynnwch i'ch rhieni neu i'r athrawon os ydyn nhw'n fodlon i rannu fe gyda fi, a byddwn ni yn mwynhau eu gweld nhw. Felly diolch am ddilyn, a wela i chi 'to.